Aħna il-koll differenti. Aħna il-koll prodott tal-wirt ġenetiku li ħadna mingħand il-ġenituri u tal-ambjent li ngħixu fih. Din hija l-istorja tar-razza tagħna. Naturalment, Mhux kull ma nirtu hu dak li nixtiequ. Iżda qabel xejn, x'inhi l-ġenetika? Jew aħjar, x'inhu l-ġinom uman? X'inhu dak li jagħmilni jien min jien? Il-ġinom huwa l-ġabra ta' ġins kollha u ftit aktar li flimkien jiffurmaw organiżmu ħaj. Il-genes huma magħmula minn DNA u d-DNA hija magħmula minn strands doppji u twal ta' erba' kimiċi identifikati bl-ittri A, T, C u G li flimkien jiffurmaw sekwenza ta' ittri. Il-ġinom tiegħi huwa bħal lingwa li biha il-genes tiegħi jitkellmu ma' xulxin. Iċ-ċelluli li jaħdmu flimkien jiffurmaw tissues, it-tissues flimkien jiffurmaw l-organi u l-organi flimkien jiffurmaw organiżmu, int u jien. Mela l-genome tagħna huwa prinċipalment dak illi għamilna aħna minn aħna. Wara ħafna xogħol, l-ewwel sekwenza tal-genome uman ġiet ippubblikata fis-sena 2003. Dan il-proċess dam 20 sena. Ħadmu fuqu mijiet ta' xjentisti minn diversi pajjiżi u sewa aktar minn 3 biljun dollaru. Illum tant avvanzajna li dal-waqt inkunu f'pożizzjoni li narfu is-sekwenza tal-ġinom tiegħi u tiegħek fi ftit minuti bi spiża żgħira ħafna. Madankollu, billi naqraw sekwenza ta' ittri biss, m'aħniex ser naslu 'l bogħod. Qisna qed naqraw paġna mimlija ittri minn ktieb miktub b'lingwa li ma nifhmuhx. Allura il-pass li jmiss ikun li niskopru xi tfisser din is-sekwenza u kif is-sekwenza tiegħi hija differenti minn tiegħek. Dan l-għarfien huwa l-parti tal-istudju li għaddej bħalissa. Qed nitgħallmu li mhux kull differenza tgħodd, iżda dawn id-differenzi flimkien iwasslu għad-differenzi ta' bejnietna. Kif nidru, x'joġobna, kif inġibu ruħna, għaliex nimordu, u saħan sitra kif taffettwana ċerta mediċina u mhux oħra. Huwa dan l-arfin li fil-futur ser jgħinna nsibu kura effettiva u personalizzata għal martana. jiġifieri kura għall-marda kif taffettwa lili. Fl-Università ta' Malta nsibu fost oħrajn Numru ta' riċerkaturi li qed jaħdmu proprju biex jakkwistaw dan l-għarfien. Nistidinkom tingħaqdu miegħi fi vjaġġ ta' skoperta fejn għatu titwila lejn dak li qed isir f'pajjiżna. Suġġerew li li nibda bil-Biobank li jinstab taħt l-art fl-Università u għamilna appuntament ma' Joanna Vella, biex tfehmna dan il-biobank x'inhu u kif jgħin ir-riċerka. Joanna, x'inhu l-biobank? Il-biobank huwa arkivju ta' kampjuni ta' DNA u ta' demm u d-dejta assoċjata mal-kampjun. Dan jintużaw għar-riċerka. Hawnhekk għandna sett ta' seba' freezers li t-temperatura tagħhom tinżel 90 taħt iż-żero, iktar kesħa mill-Antartika. Tinħass.
Dan biex nippreservaw il-kampjun għal tul ta' żmien. Il-Malta Biobank maqsum fi tnejn, għandna l-Population Bank u l-Clinical Bank. Il-Population Bank fih kollezzjonijiet ta' kampjuni kemm ta' trabi tat-twelid kif ukoll ta' anzjani li ma jbatux b'ebda tip ta' marda. Il-Clinical Bank fiha kollezzjonijiet speċifiċi bħal dawk tal-Parkinson's, id-dijabete, kollezzjoni oħra nsejħulha Globen Bank fiha t-thalassaemias u mard tad-demm ieħor li jintiret, kif ukoll għandna kollezzjonijiet iżgħar ta' mard rari bħaċystic fibrosis, muscular dystrophy, kif ukoll kanċer.
Arrola, il-biobank huwa xi ħaġa ta' Malta biss dan? Le.
Jeżistu biobanks madwar id-dinja kollha, jeżistu networks ta' biobanks bħall-Eurobiobank, aħna membri fundaturi fil-Eurobiobank. Il-BBMRI, Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure, naqra twila din, tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll Rare Disease Connect li tiffoka fuq mard rari. Jiġifieri l-biobank huwa vitali għar-riċerka. Iva, żgur, Godwin. Mingħajr il-kampjuni ma nistgħu nagħmlu xejn. Dawk huma l-għodda tagħna. Hemm xi proġetti għall-futur? Iva.
Fost il-proġetti li għandna qed nippjanaw il-kollezzjoni ġdida, tissejjaħ il-Maltese Genome Project, fejn qed nippjanaw niġbru 4,000 kampjun tad-demm bażat fuq familji Maltin, dan biex nifhmu aħjar il-ġenetika Maltija, però dan Godwin jista' jseħħ biss bil-kooperazzjoni tal-familji Maltin li fil-verità kull meta tlabnihom dejjem kkoporaw magħna.
Semmejna l-għodda u l-familja. Jiena ltqajt ma' Dottor Nikolai Paċ biex jispjegalna l-importanza tal-istorja ġenetika tal-familja.
Għaliex l-istorja ġenetika tal-familja jew il-family tree hija daqshekk importanti. Il-Family Tree hija waħda mill-aqwa għodod li wieħed jista' juża biex jifhem x'riskju għandu ta' mard li jintiret. Hemm mard li huwa ddeterminat biss minn numru żgħir ta' ġins, wieħed jew żewġ ġins, dan jinkludi mard bħat-thalassaemia u cystic fibrosis. Min-naħa l-oħra, hemm mard li huwa ħafna iktar komuni, bħad-dijabete, l-osteoporożi, l-istroke, li huwa ddeterminat minn numru kbir ta' ġins, u l-interazzjoni tagħhom mal-ambjent, mad-dieta, mal-exercise u ma' fatturi oħra fl-ambjent ta' madwarna. Meta kont fil-Biobank laqtitni l-importanza tan-netwerks internazzjonali ta' biobanks. Pereżempju, bis-saħħa ta' dawn in-netwerks, fil-każ ta' mard rari, Ir-riċerkatur għandu aċċess għall-kampjuni kollha li jeħtieġ. Tgħid f'Malta x'qed isir fil-qasam tal-mard rari? Sejjer niltaqa' mal-Professur Alex Felice.
Bħalissa hawn interess kbir fil-kamp ta' mard rari il għaliex nirrikonoxxu li min ibati minn waħda minn dawn il-kundizzjonijiet għandhom diffikultajiet partikolari għax huma rari, allura bħalissa qegħdin jiġru sforzi kbar kemm mil-lat ta' kura u kemm mil-lat ta' tagħlim u taħriġ jew riċerka li l-pajjiżi ta' kontinent u ieħor jaqdu r-riżorsi tagħhom biex flimkien ikunu jistgħu jipprovdu l-aħjar kwalità ta' kura għal min ibati minn dan il-mard u anki jipprovdu r-riżorsi biex issir ir-riċerka essenzjali biex tkun tista' tinstab il-kura għal dan il-mard. Allura x'inhi r-riċerka li qed issir hawnhekk, Profs? Eħe, riċerka hawnhekk ilha daqsxejn issir, ġifieri din mhux ħaġa li bdiet out of the blue s'issa, għandha storja din l-università tmur lura sa fifties jew xi ħaġa hekk u sar xogħol interessanti, ġifieri wkoll li ma' pubblikati f'ġurnali importanti u li tawna għodda differenti effettivi f'idejna kif jista' ssir ċertu riċerka. Aħna f'dawn l-aħħar ftit snin interessawna żewġ affarijiet prinċipaliment. L-ewwel nett, bil-metodi ġodda ta' teknika tad-DNA niddeterminaw sew x'inhi l-istampa ta' dawk il-kundizzjonijiet u xi kundizzjonijiet oħrajn in the in the meantime f'Malta għax dan jiddetermina wkoll x'servizzi speċjalizzati u x'tip ta' studji oħrajn li jistgħu jsiru. Però mill-punt ta' vista xjentifiku l-iktar domanda importanti li nipprovaw nindirizzaw hija x'inhu li jirregola t-tibdila mill-ġenetika li tipproduċi d-demm tal-baby għall-ġenetika li tipproduċi d-demm tal-adult, allura forsi jkollna ċans ukoll li niskopru mediċini jew terapiji ġenetiċi ġodda li dis-switch terġa' tixgħelha lura, titfi tal-adult u terġa' tixgħel tal-baby. Dak jkun trattament effettiv għal min ibati dawn il-kundizzjonijiet.
Waħda mill-mardiet affettwati minn dan it-tibdil bejn id-demm ta' tarbija u dak ta' adult hija t-talassimja, marda rari imma li tinsab ukoll f'pajjiżna. Miexi lejn il-klinika tat-talassimja fl-Isptar Mater Dei biex inkellem lil Mary Rose li ilha għal diversi snin taħdem ma' pazjenti b'din il-kundizzjoni.
Mela Rose, ġejt intelfek ftit biex nitkellmu naqra fuq it-talassimja. Kelma diffiċli. X'inhi?
It-talassimja hija kundizzjoni fid-demm fejn iċ-ċelluli l-ħomor ma jipproduċux biżejjed emoglobina, dak li nsejħulu hemoglobin. Hija kundizzjoni ġenetika tintiret mill-ġenituri għall-ulied. Għandna żewġ forom ta' talasimja, għandek it-talasimja minuri u t-talasimja maġġura. It-talasimja minuri m'għandhiex bżonn kura, sempliċiment test tad-demm u nkunu nafu jekk inti intix carrier u m'għandek bżonn xejn. It-thalassemia maġġura ovvjament ħa jkollok bżonn il-kura minn età żgħira. Hemm xi forma ta' screening għal din il-marda? Il-programm tal-iscreening ilu jeżisti għal dan l-aħħar 25 sena fejn f'kollaborazzjoni mad-Dipartiment tas-Saħħa u l-Università ta' Malta jsiru testijiet biex inkunu nafu min għandu t-thalassemia. Meta tkun taf li għandek dil-kundizzjoni mbagħad it-trattament fiex jikkonsisti? Mela, it-trattament jikkonsisti billi l-pazjent jingħata trasfużjonijiet tad-demm bejn wieħed u ieħor kull erba' sitt ġimgħat u imħabba t-trasfużjonijiet tad-demm tingħata wkoll mediċina biex inneħħu l-ħadid żejjed mill-ġisem. Dan immaġina huwa kollu frott ir-riċerka. Ir-riċerka għinet biex nifhmu aħjar x'inhi t-talassemia maġġura u Permezz ta' dat-testijiet ġodda li qed isiru u l-mediċini ġodda li qed nagħtu, għenet biex il-pazjent ikollu kura aħjar minn qatt qabel.
Ma stajtx ma nibqax mistagħġeb bl-avvanz tar-riċerka. Nafu li sa ftit żmien ilu Pazjent kien ikollu jieħu injezzjoni kuljum illi ddum numru ta' sigħat. Illum, kull ma jrid jagħmel hu li jibla pillola. Imma xogħol ieħor qiegħed isir biex insibu tarf ta' din il-kondizzjoni.
Hello, Dr. Borg. Hello.
Nishtiqek
Tispjegalna naqra. Fuq ix-xogħol li nagħmlu aħna. Aħna bażikament ix-xogħol li nagħmlu f'dan il-laboratorju li nagħmel jiena stess jirrigwarda switching minn numru ta' genes li jkunu attivi meta inti għadek għadek fil-ġuf tal-omm, għadek ma twilidtx. U mbagħad meta meta tarbija titwieled u tiżviluppa u tikber, numru ta' genes jintfew u numru ta' genes oħra jiġu switched on, jinxegħelu. Dawn li tilfu l-poter. Ekku. U l-poter hemm. U dan huwa fil-kuntest, fil-kuntest normali. Meta jkollok numru ta' mard jew kundizzjonijiet bħal sickle cell disease, thalassemia, dan l-iswitch, dan il-bilanċ li suppost jiġri ma jsirx hundred percent, ma jsirx kif suppost. Issa waħda mir-riċerka tiegħi u ilha ġejja minn numru ta' snin minn dan il-laboratorju wkoll fejn sibna propju ġin, master regulator, numru ta' ġins, illi xogħolhom huwa joħolqu dan il-bilanċ u jmexxu l-miżien minn naħa għall-oħra. Dik kienet xi ħaġa li konna skoprejna fis-sena 2010. Ġin jisimha KLF, KLF1. Issa li hemm interessanti ħafna li din il-ġin partikolari li aħna sibna bħala laboratorju. Appuntu jimporta niċċara naqra di. Din saret fl-2010. Ekku. U saret l-iskoperta Malta. Oriġinarjament skoprejna riċerka Maltija fl-Università tagħna. Ekku, ekku. Ġifieri il-mod ta' kif Jean ma bdietx tiffunzjona sew u li kellha effett fuq il-bilanċ, sibniha proprju hawnhekk. Tant hu hekk li once li sibniha u ġiet ġiet ppubblikata bħala storja u bħala bħala ġurnal xjentifiku, numru ta' laboratorji sew fl-Ewropa u sew barra mill-Ewropa, inkluż l-Asja, imxew fuq il-passi tagħna, sabu wkoll l-istess Jean, l-istess mutations u u l-irwol tagħha fil-gene switching. Issa x-xogħol tagħna hu li apparti din il-gene li jidher mhix qed taħdem weħedha f'dan il-bilanċ imma hemm numru ta' fatturi oħrajn fosthom genes oħrajn. Allura x-xogħol dal-aħħar tliet erba' snin kompla ffoka fuq l-istess familja. Skoprejna iktar familji b'din it-tip ta' b'din it-tip ta' condition fejn għandek żbilanċ fil-livell ta' hemoglobin, ta' hemoglobina. U issa propju ġifieri tant kemm sar xogħol li mhux sempliċiment xogħol fil-laboratorju bil-pipetta biss imma anke anke xogħol li jrid isir bilfors estensiv ta' informatika, bioinformatika, fejn wieħed irid jenalizza eluf u miljuni kbar ta' data biex minnhom joħroġ riżultati li nies bħali u oħrajn nittestjawhom fuq il-bank fil-laboratorju. Ir-riċerka li ssir hawnhekk, li mhix magħrufa daqskemm għandha tkun magħrufa, fl-aħħar mill-aħħar se jgawdi minnha ċ-ċittadin Malti. Ekku, ekku, ekku.
Aktar ma nisma', aktar qiegħed nagħraf kemm hi utili r-riċerka ġenetika biex jien nagħraf min jien u xi writt minn ta' qabli. Per eżempju, żgur li ħafna Maltin wirtu d-dijabete, jew id-dispożizzjoni għad-dijabete, li hi tant imxerrda f'pajjiżna. Għalhekk erġajt qiegħed fi triqni lejn l-isptar sabiex inkellem lill-Professoressa Vassallo dwar din il-kundizzjoni. Profs Vassallo, ġejt inkellmek fuq xi ħaġa komuni ħafna. X'inhi d-dijabete? Id-dijabete hija kundizzjoni fejn il-frixa ta' dak li jkun tgħajja. Tista' tgħajja ftit u tista' tgħajja kompletament wieħed jista' jgħid. Il-frixa tipproduċi l-insulina, l-insulina tgħinna nikkontrollaw il-livell taz-zokkor. Jekk ħa jkollna problema bil-frixa, allura ħa jkollna problema biz-zokkor. Aħna ngħidu li din hija l-kundizzjoni nazzjonali ta' Malta. Fil-fatt hija kundizzjoni komuni hawn Malta, mhux hawn Malta biss, fl-Ewropa, fid-dinja, id-dijabete u l-obeżità. li ħafna drabi huma llinkjati flimkien b'mod qawwi, huma komuni madwar id-dinja, u Malta mhijiex eċċezzjoni. Skont l-istimi tagħna, hawn madwar 30,000 individwu hawn Malta mill-inqas illi ibati bid-dijabete. Iktar għandna nisa milli għandna rġiel, naħsbu, li jbatu bid-dijabete, u interessanti li qegħdin naraw ammont żgħir, 300 jew ftit fuqhom, illi affettwathom id-dijabete bejn l-età ta' 20 u 35 sena. Naħsbu li hemm fatturi illi huma relatati mal-lifestyle, mal-environment ta' dak li jkun. Naturalment hemm fatturi wkoll li huma relatati mal-ġenetika. Ir-riċerka.
Fejn qed toħodna? Ir-riċerka qed toħodna fi triq fejn qed nikkwantifikaw preċiżament x'inhija l-problema tad-dijabete hawn Malta, bl-iskop li mbagħad inkunu nistgħu nittargitjaw ir-riżorsi tagħna aħjar rigward proviżjoni ta' kura, identifikazzjoni ta' individwi li għandhom id-dijabete u eventwalment anke kalla jrid li nkunu nistgħu nużaw anke terapiji ġodda li jistgħu jgħinu lil dak li jkun. li qegħdin nagħmlu speċifikament barra illi qed nagħmlu dan l-istudji, bdejna anke ċerta studji fejn qegħdin inħarsu lejn l-element ġenetiku fid-dijabete. L-iskop tagħna huwa li niżviluppaw testijiet eventwalment li wieħed ikun jista' jagħmel fil-klinika, jiġifieri mir-riċerka mmorru għall-klinika biex jidentifika min għandu tendenza jiżviluppa d-dijabete jew min għandu genes li qegħdin jipproteġuhom milli jiżviluppaw id-dijabete. Hekk nistgħu naħkmu lill-individwi qabel u anke nittargetjawhom b'lifestyle measures. Nixtiequ wkoll, u bdejna fil-fatt inizjattiva fejn qegħdin nippruvaw naraw għaliex ċerta individwi jieħdu mediċina għad-dijabete u jmorru tajjeb ferm, u oħrajn le. U naħsbu li hemmhekk hemm fattur ġenetiku, fil-fatt hemm xjenza sħiħa tal-pharmacogenomics u għandna studju wieħed li qiegħed jimxi f'din it-triq. Qegħdin nipprovaw ukoll nużaw l-istudju tal-ġenetika biex naraw x'tipi diversi ta' dijabete għandna hawn Malta, jiġifieri mhux sempliċement it-type 1 u t-type 2, m'għandniex kundizzjonijiet bħal MODY pereżempju. Dawk dak huwa importanti għax dawk jgħinuna biex nidentifikaw targets għall-kura għall-individwi. B'dan il-mod, jekk nużaw aħna din riċerka fuq il-ġenetika, kif ukoll li ġa nafu dwar l-importanza tal-environment, tal-lifestyle, nittamaw li nibdew innaqqsu l-inċidenza, il-prevalenza tad-dijabete, tal-kumplikazzjonijiet u anke illi nammeljoraw il-ħajja ta' dawk in-nies li jbatu mid-dijabete. Prof. Vassallo, grazzi.
X'tgħallimt s'issa fuq innifsi? Naf li hemm mard ikkawżat minn ftit ġins waħda jew tnejn u li dan jintiret. Naf ukoll li hemm kundizzjonijiet li ġejjin minn numru ta' ġins u mir-rabta tagħhom mal-ambjent tiegħi, jiġifieri dak li niekol, l-eżerċizzju li nagħmel, ix-xogħol li nagħmel. Dan kollu jaf inaqqas jew iżid id-dispożizzjoni lejn ċertu mard. Sirt naf li r-riċerka qed twassal għal trattamenti mhux biss ġodda imma wkoll personalizzati jiġifieri trattamenti mfassla għall-ħtiġijiet personali ta' kull pazjent, għax kull wieħed hu differenti mill-ieħor, ukoll meta t-tnejn ikunu qed ibatu mill-istess kundizzjoni. Għaraft kemm ir-riċerka qed twassal biex il-mard ikun identifikat dejjem aktar kmieni, saħansitra minn meta t-tarbija tkun għadha f'ġuf l-omm, u dan iwassal biex iċ-ċans ta' prevenzjoni jew ta' fejqan jikber. Tgħallimt Illi ilkoll għandna biex nifirħu għax dan hu kollu żvilupp pożittiv. Aħbar sabiħa għalina lkoll. Kull ma smajna u rajna s'issa, Sa qalli jien min jien minn għonq 'il isfel. Imma aħna m'aħna xej mingħajr il-moħħ. L-aktar organu komplikat ġo ġisimna. Naf li fl-università qed issir ukoll riċerka fuq il-problemi tal-moħħ. U biex nifhem aħjar kif dawn jaffettwawna sejjer inkellem lill-Professur Giuseppe Di Giovanni, xjentist Taljan li għażel l-Università ta' Malta għar-riċerka tiegħu.

That was very interesting. Let's go now to see a little bit of research, our colleagues, what they do directly in the lab.
Nżenna fis-sular tisfel mal-professur ġejna fil-livell fej jinstabu diversi laboratorji li qed jirriċerkaw kundizzjonijiet relatati mal-moħħ. Il-professur Di Giovanni suġġerixxa illi nibdew billi nkellmu l-ewwel il-Dr. Vassallo, mbagħad il-Dr. Mario Valentino u fl-aħħar lil Dr. Ruben Kauki.
Dr. Vassallo ippermettili ninterrompik ftit. U se nitolbok tispjegalna naqra x'inhi r-riċerka tiegħek hawnhekk. Iva, hawnhekk nagħmlu riċerka fuq mard diġenerattiv tal-moħħ, prinċipalment Alzheimer's u l-Parkinson's disease. Dawn huma kundizzjonijiet illi aktar ma wieħed jikber fl-età, aktar għandu ċans illi taqbdu waħda minn dawn it-tip ta' mard, però nsibuhom ukoll f'nies ta' età żgħira, 30s jew 40s, li f'dak il-każ però jkun hemm element qawwi ġenetiku, jiġifieri jkunu jintirtu fil-familji. Li jkun qed jiġri essenzjalment f'dat-tip ta' mard li nafu li jkun qed jiffurmaw għoqiedi fil-moħħ li jkun qed jagħmlu ħsara liċ-ċelloli normali tal-moħħ. Jekk dawn l-għoqiedi jiffurmaw fil-parti tal-moħħ li tieħu ħsieb il-memorja, allura jkollok l-Alzheimer's u d-dimensja. Jekk dawn l-għoqiedi jiffurmaw fil-parti tal-moħħ li tieħu ħsieb il-movumenti, allura ħa jkollok il-Parkinson's fejn għandek diffikultà li tiċċaqlaq, eċċetera. Li nagħmlu fil-laboratorju tagħna allura illi dawn l-għoqiedi niffurmawhom fit-test tubes tagħna biex ngħid hekk, all right, nagħmlu niffurmawhom fit-test tube. Ovvjament proċess li jdum għaxar snin f'persuna jew għoxrin sena f'persuna nagħmluh f'tliet sigħat fit-test tubes tagħna u mbagħad nittestjawhom, nagħmlu testijiet tagħhom fuq ċelloli li huma simili għal dawk tal-moħħ u naraw fejn qed jaħdmu, naraw x'effetti għandhom, eċċetera. Parti interessanti, innovattiva tar-riċerka tagħna fil-fatt li qed insibu illi dawn l-għoqiedi jagħmlu ħsara partikolarment aktar lill-mitochondria fiċ-ċelloli. Dawn il-mitochondria huma qishom il-power stations taċ-ċellola, jagħtu l-enerġija liċ-ċellola tal-moħħ. U dawn l-għoqiedi jagħmlu ħsara partikolari qawwija lil dawn il-mitochondria li allura aħna qegħdin nippruvaw nsibu kimika, kimiċi ġodda illi jolqtu, illi ma jħallux, dan milli jsir. Allura t-tama tagħna illi jekk nolqtu dan il-mekkaniżmu biex ngħid hekk inkunu qed noffru mod ġdid ta' kif nistgħu nittrattaw dawn il-mard. Grazzi ħafna, Dottor Vassallo. Jien issa se ngħaddi għal-laboratorju l-ieħor. Dottor Valentino, hawn qegħdin fin-Neuroimaging Lab. X'jiġri proprja fi stroke? Meta jsir stroke, isiru ħafna reactions fast u jkun hemm l-evoluzzjoni tal-ħsara ssir relativament fast, li huwa diffiċli biex twaqqafha. Allura l-iskop tar-riċerka huwa li tipprova ssalva dak it-tissue li huwa at risk, li jkun borderline ma' fejn hemm il-ħsara. Allura r-riċerka kif tgħinek tilħaq dan il-għan? Biex tara dan li jgħidulu tissue head trid li jkollok mikroskopija avvanzata ħafna sabiex inti tista' tippenetra l-isfel kemm jista' jkun ġol-moħħ. Għaldaqstant nużaw dak li jgħidulu two photon microscope li juża infrared laser li bil-wavelength għoli tiegħu jħallina ninżlu u nittawlu u naraw dawk il-blood vessels, dawk iċ-ċelloli, in-nervituri, li qegħdin jiġu effettwati b'dan l-istroke. Fl-istess ħin nistgħu napplikaw drugs biex inwaffqu ċertu pathways li naħsbu aħna jikkontribwixxu ħafna biex jevolvi dan l-infarkt. U b'hekk nistgħu insalvaw jew innaqqsu mid-dannu li jsir fi ħsara meta jkun hemm stroke. Ħa nurik naqra l-livell ta' dittal li nistgħu nieħdu b'dan l-instrument b'dan il-video li qed għandi warajja hawnhekk. Hawnhekk qegħdin naraw il-wiċċ tal-moħħ. L-aħdar huwa n-nervituri nieżlin minn ġo arterja. Id-daqs ta' dan il-frame kollu huwa daqs ponta ta' labra. Hemmhekk qegħdin naraw il-cell body ta' din in-nervitura fejn hemm in-nucleus. Dawn it-twal qishom xagħriet, jgħidulhom dendrites, li qegħdin hemmhekk għall-komunikazzjoni. U nistgħu nduru u nesploraw in-netwerk li jeżisti f'erja żgħira tal-moħħ. Vera affaxxinanti. Nieħu pjaċir nara li mhux biss għandna r-riżorsi umani, imma għandna wkoll l-għodda. Dr. Cauchi, what's your work here?

Minn riċerka fuq kif il-moħħ jirreaġixxi taħt l-influwenza ta' drogi bħal nikotina, kafeina u sostanzi oħra, u kif ninsabu viċin soluzzjoni għal problemi ta' dipendenza, issa sejjer biex nara fej wasanna fuq ir-riċerka tal-marda illi jibża' minnha kulħadd. Qed nirreferi għall-kanċer.
Prof. Sherry, Dr. Grek, nitkellmu fuq il-kanċer. Qed jiżdied hawn Malta l-kanċer? Ħanajdu hekk, il-popolazzjoni Maltija qed tixjieħ. Jifieri n-nies qed jgħixu iktar. Meta ngħixu iktar, la vojja nistgħu nkunu qegħdin b'saħħitna, imma l-ġisem tagħna ma jkunx qed jaħdem 100%, jkollu affarijiet naqra qed imorru. Jiddeġenera. Jiddeġenera naqra, eżattament. Allura, f'dal il-grupp ta' nies ta' ċertu età, il-kanċer ovvjament għandu iktar ċans li jidher. Mela, il-kanċer innifsu jew kif il-ġisem jaħdem, netkemm huwa, netkemm magna, maġna magna ta' arloġġ Kemm il-kogwila għandha di ma nafx 30, eh? U di jaħdmu eżatt flimkien daw biex ikollok l-arroġ tajjeb. Fil-ġisem tagħna għandna mal-100,000 minn dawn ir-roti. Issa mhux dejjem ikun hemm 100,000 kull ħin, kull mument, right? Jinbidlu, ma 100,000 hemm. Mela inti jekk ikollok waħda jew tnejn minn dawn ir-roti ma jaħdmux, sa jkollok xi marda u l-kanċer hija waħda minnhom. Mela inti jista' jkollok Rota minnhom mhix qed taħdem ġejja mit-twelid. Twilidt biha, twilidt dad-difett. U dad-difett jista' jtik iktar ċans li jaqbdek il-kanċer. U dak huwa il-kanċer ereditarju. Issa dak il-kanċer ereditarju mhuwiex maġġoranza tal-kanċer, jiġifieri minn nitkellmu for eżempju fuq il-kanċer tas-sider. Fis-sena u Malta jkollna mal-220 kanċer tas-sider ġdid. Fil-22 minnhom għandhom kawża ereditarja. U dak huwa wieħed mir-riċerka li qed nagħmlu f'dal-pajjiż, kemm fuq il-kanċer tas-sider kif ukoll fuq kanċers oħrajn, fejn inti tfittex il-punt ereditarju. Imbagħad għandek il-parti l-oħra. Parti l-oħra huwa minn dawn il-100,000 rota u qed ngħixu let's say 80 sena, fit 80 sena ir-rota ddur, iddur, iddur, illum għada, pitada. Titlef snina.
Sa titlef snina, all right? U hekk jista' jiġri l ġisem ukoll. Iva, fil-fatt nuża l-istess analoġija biex inkomplu ma' suġġett. Aħna parti mir-riċerka hija wkoll biex nifmu fejn marru ħażin daw ir-roti flimkien. Nafu diġà ħafna. U nafu wkoll li nistgħu b'test partikolari nikklassifikaw pazjenti li jistgħu jieħdu terapija partikolari. Għaliex? Għaliex mar waħed minn dawn ir-roti tal-arroġġ U għandna terapija biex inkun nistgħu nirranġawha dik. U dik ngħidulha targeted therapy. Mbagħad hemm settur ieħor tar-riċerka fejn qed nippruvaw u nafu diġà ċertu affarijiet li marru ħażin fil-pazjent u nipprovaw insibu terapija ġdida. Jiġifieri nafu x'inhi l-problema u allura nippruvaw insibu kif ħa nolqtuha din. U linja oħra importanti ħafna li qed timxi l-qoddim, għadna naqra lura fid-dinja fi għamma qed timxi l-qoddim, huwa early diagnosis. Ħafna drabi nafu li l-kanċer jipproduċi sustanzi li jitfaħħom fid-dem. Inti tieħu sempil ta' dem ta' dak li kun u tittestjah u dan jgħidlek ismu nekkaw jista' jkun hawn il-kanċer tal-kolon. U mela mbagħad ħalli tagħmel it-test u tara fejn hu. U dik hija erja oħra li ta' riċerka fil-kanċer li qed kol tissir hawnhekk. Meta niġu għal riżorsi umani. Personalment għandi grupp ta' sitta bħalissa jagħmlu l-masters u għandi wkoll erba' jagħmlu PhDs. U dejjem nħobb insemmi wkoll li hemm element ta' collaboration, jiġifieri meta nitkellmu f'dal-laboratorju hija kollaborazzjoni ma' dipartimenti oħra fl-Università ta' Malta. u anke kollaborazzjoni ma' international institutions, all right, fejn aħna norganizzaw li jkollna riżorsi umani llum u għada. Issa, semmejna mill-inqas sitt studenti, studenti u postgraduates u naħseb hemm xi ħadd ieħor ma semmejniex ukoll. Dawn kollha qegħdin f'kamra żgħira, f'kamra dad-daqs, allura se nibdew jkollna wkoll problemi li naħbtu f'xulxin. Waħda ma fejt li l-Università għamlet attwament huwa li bniet issa ż-żewġ sulari Fuq hawnhekk, fil għandna l-struttura għandna nies li nies li qed jkunu interessati fir-riċerka għandna wkoll li għandna bżonn u għandna bżonn ħafna u għaffa huwa numru ta' jew ammont sostanzjali ta' fondi biex inkomplu din il-riċerka. Jekk ħarsu lejn madwarna hawnhekk ma naqbdu kaxxa u taħsibha kaxxa li miexejn għax ma jkunx fi iktar minn daqshekk, u dik il-kaxxa tifilek minn tnax-il elf euro, pereżempju. U tikkunsma. U tikkunsma, malajr.
Mela issa minn hawn għal-laboratorju, forsi turina naqra dal-meravilji li intom tirriċerkaw. Nistgħu mmorru u naraw. Hawn ġewwa qed naraw microscope speċjali. All right. Jissejjaħ Laser Microdissector u l-proġett jinkludi li niżolaw tumur tal-gastrointestinal. L-aim objective ta' dan il-proġett huwa li dal-tumur jekk inkunu nafu d-differenza fid-DNA nkunu nistgħu nagħtu terapija partikolari. Dan huwa proġett bejn id-Dipartiment tal-Patoloġija tal-Università u ta' Mater Dei. Li rat Charlene taħt il-microscope huma t-tissues li qed taraw fuq il-monitor fuq il-lemin Għandek dak li huwa pink bil-vjola huwa stain histoloġiku biex taraw it-tixju u l-brown tara fejn hu t-tumur. Issa allura Charlene taf eżatt fejn hu t-tumur f'dat-tixju u tmur fuq il-monitor tax-xellug u qed timmarkah bil-pinna biex tkun tista' taqta' il-parti li għandha bżonn biex tkompli l-analiżi tagħha. L-analiżi jinkludi li niżolaw id-DNA tal-pazjent u nkunu nistgħu naraw x'differenza hemm f'ċertu partijiet tad-DNA. B'dak il-mod inkunu nistgħu naraw x'tip ta' terapija dal-pazjent għandu bżonn. Illum l-enfasi qiegħed fuq terapija personalizzata għal kull individwu. Ekku, ekku.
Fil-fatt dan huwa applikazzjoni perfetta għal dik, għaliex b'din l-informazzjoni il-consultant ta' Mater Dei jkun jaf jekk mhux se jagħti din it-terapija partikolari. U dik it-terapija targeted.
Dorna dawra ma' wħud mill-laboratorji tal-Università. Rajna kemm huma attrezzati u ltqajna ma' numru ta' riċerkaturi żgħażagħ li wara snin ta' studju qed jiddedikaw ħajjithom biex isibu kura għal mard u kundizzjonijiet li nsofru minnhom. Dan ix-xogħol siewi u fil-parti l-kbira sieket u moħbi miċ-ċittadin, jitlob illi jkun irrikonoxxut u megħjun minna lkoll.
Mister Kennelly, ir-riċerka trid flejjes kbar. L-Università kif qed tiffinanza r-riċerka tagħha stess? Aha, sewwa qed tgħid, ir-riċerka tiswa ħafna flus. L-Università għandha diversi modi ta' kif tiffinanzja r-riċerka. Parti tiġi mill-Gvern, għalkemm nemmnu li għandu jkun hemm iktar intervent min-naħa tal-Gvern. Parti tiġi, pereżempju, minn fondi li aħna nibbenefikaw minnhom mill-Unjoni Ewropea fil-programmi li għandha r-riċerka. U din tgħinna ħafna biex nagħmlu anke dak li jgħidu l-riċerka kollaborattiva, fejn il-gruppi ta' riċerka tal-Università ta' Malta jaħdmu ma' gruppi oħrajn u b'hekk jinħolqu networks dak huwa importanti ħafna. Però issa bdejna wkoll naħdmu fuq mod ieħor ta' kif inġibu l-fondi għar-riċerka u madwar erba' snin ilu l-Università waqfet dan ir-Research Trust, l-RIDT. Li dan xogħolna huwa li nikkonnettjaw, ningaġġaw mal-komunità u nagħmlu l-appell tagħna biex il-komunità wkoll tkun parti mill-finanzjament tar-riċerka tal-Università. U meta ngħidu l-komunità, nitkellmu dwar kumpanniji, korporazzjonijiet, NGOs, foundations, individwi, kulħadd. Bħalma nagħmlu ma' kawżi li nemmnu li huma nobbli, u aħna nafu kemm il-Maltin għandhom għal qalbhom dawn ħafna kawżi, Aħna nemmnu li r-riċerka fl-Università hija wkoll waħda minn dawn il-kawżi u allura jistħoqqilha li jkollna dan l-appoġġ. Għax fl-aħħar mill-aħħar.
Għax fl-aħħar mill-aħħar. Il-poplu se jgawdi mir-riċerka li tagħmel l-Università. Għax dan huwa l-investiment fil-futur tagħna.
Fil-ħajja, dak li wieħed jiret jista' jagħżel li jżommu jew iwarrbu. Imma fejn jidħol il-wirt ġenetiku, dak li għamilna aħna minn aħna, Din l-għażla s'issa għadha limitata u r-riċerka proprju fuq dan qed tiffoka, kif tidentifika t-tajjeb mill-ħażin biex iżżomm il-wieħed u twarrab jew għall-inqas tikkontrolla l-ieħor. Aħna ma dorniex l-Università kollha u ma rajniex ix-xogħol kollu li qiegħed isir hawn, imma mill-ftit li rajna,